Lubok lok lubok lok orii ni nedi dong ba ingeyo kare ca dong wabedo ki peko ci oweko lok mukene obedo ka bino ci obedo ka kato akata ma pe wan wanywako iye tam eh ma nyuto ni omyero dong wacak dugu cen wa ngegi dong kacel acel mon obedo ki doro i Uganda Kampala. Mon obedo ka dore ma gumako manila kado i cingi kun giwaco ka atir ni aa co dong odoko lubwo loko gang kany pe kitye ka weko wa cene mo me acama i wi meja dong co dong kumbe licawa ni konygi dong odoko pe gin mon me Uganda dong waci gin bene gimito bene gicit Dubai gin bene gicwalogi Dubai pingo gin nongo gicwalogi juba keken. eh? ki wire wire mogo ko naka congo lagi iye ki kwe kwe gine gitergi iye co pe tye ka mito tergi dubai pingo neno ni gitye ni amon ni gitye acwala gudi siu eh meno en complain pa mon gupong idi kampala kenyu gubedo ka dore mon kenya dong waye wu wun mon uganda kara peko wu dong pud peko matino ba Mon kanya dong gipoto i bar gudore mon kanya twon waco atir ni gin pe co pe tye ka minigi ic yacu tye ka remogi ineno kit ma apokopoko me miti pa mon nongo pat kwede ite ceng kany moni waco gin mito cito Dubai moni tye ka waco wan wamito nyodo ineno ma mon kenya gukati wa ka maleng waco ni amon-ni co me kenya gidungu gang nongo gumeko hmm? nongo gumeko kwiji kwiji kwiji ma gubugi peke ma waneko yo nongo oloyogio eh? ineno ca wa weng nongo dong yengo wic mere o calo togo long labongo rizal mon kenya weng mm, mm. gin eni aye tye ka keliwa peko kany. Dong lega ma gin okati kede gin tye ka penyo gamente gi me Kenya ni myero gi cwal co me Uganda alip acel wek gucit kunu kong guci ti tic me poko en aye lema cwiny ki lok me miti me camo jami ma nunu gi nango lobo gi ni gi poko aye cing gi kacel acel. Tonnegi, neno, ni tic, tic, tic. Dong an, macalo an ladit wi lubok lok, ayubo dong ni omyero acwa lok en bot minista ma mewa, ma latin ma paco ba, ladit minista Henry Okello Oryem. Wek an acung nying awobe, eh? Jo ma wan ongeyo ni track recordgi tye maber, balukke ki lega ma tye ka a ki bot mon Kenya. Mm? Jo ma track recordgi tye maleng ma ka ogoyo acel eken, tak nong, tak nong, tak nong. Ineno wa. Ma nongo mon oduru ma en ma neno mit mada. Ni enone ni en aye ka ma lok ti yeba. Wun lubok lok ukene ni oli weng myero wun unge ni kume ca ara i coyo nying wek minista ma loyo lok ma kwako lobo mukene lobo ma woko foreign affairs ene dong wan aye kube kede lis nying dano an dong atye cako coyoneko ma ka in inen ce in iwinyo cwiny ma in itwero nyuto it wa ni amono in latic atek in latin aco ma latic atek joni eni an group me six pack dok pe twal cukgi i lokke eni nok en six pack gin obed mere ka dite i ticat atitino obed i jim kunu ento kom ticci en ma mon kene tye ka penyone ni ticci eni man en mito me dan ma me acel kong nongo ocamo dek acoli nyamo gine o lajayi gi o pien ticci eni pe tic me yengo wic en cal pa lakaka toko longe goyo wiya kile kile ni ko rijale mitte dong man aye wiye wiye ba koko pa mon me Uganda koko pa mon me Kenya Lega pa mon me Kenya ni omyero gicwal co me Uganda alip acel kunu-ni wek okonygi ki lok me yacu ni en aye kong dong wan oneno lokke. Ineno, wabidwogo cen ka ci ki lok okene ma onongo kare ma wabedo ki peko pe wanongo kare me bokone ka wek waneno ki kakenyo. Ka boko olok ki gunyi.